Радик Юльякшин белән Кукмара районы Дом культуры директоры Алмаз Мостафин арасындагы булган мөгамәләгә ачыклык кертүемне сорасагыз, мин шуны гына әйтер идем, менә мин теге язмаларны укыдым интернеттан, анда язылган, например, беренче договор буенча, унбер проценттан договор аренда алына икән, унбер проценттан унбиш процентка кадәр, бу кукмаралылар өчен әйтәм. Әйе, өч көн кеше концерт өч көн куя. Өч көн куйган вакытта ул берничек тә унбер проценттан унбиш процентка дип бара алмый. Уже самый минимальныйдан алына. Унбер икән аларның унбер процент, өч көн буе син концерт куйдың, унбер процент була. И тем более аларның концертка кадәр дә, аннары концерт беткәнче дә генә менә язмадан күренгәнчә договор төзелмәгән. Бусысы да гына инде моннан законга каршы килү. Аннан соң Юльякшин ягыннан килгән вакытта инде, алар бит әле яшьләр, каннары кайнап тора. Юльякшин үзе яшь, аның группасы яшь, сак хезмәте дә дигән әле анда бик зурлап әйткәннәр сак хезмәте. Сак хезмәте дә еш булып чыга. Димәк, алар ны монда ничектер инде тегем, әгәр дә алар эчкән диеп тәген баралар, эчмәгән булсалар дагын, кешеләр бер пикка менеп җиткәчтен, аларда йолдызлык чире барыр башлана инде ул. Әгәр дә ул дин белән тәрбияләнгән бала булса, дин белән, дин юлында бара торган кеше булса гына, анда йолдызлык чире кабынмый. Аның бит әле группасы да шундый булырга тиеш. Шундый мөнәсәбәт күрсәткәннәр икән инде культура хезмәткәрләренә каршы, болар әлбәттә инде мин болар яклы түгел. Әйтәләр бит әле кун кем? Кунак, кунак хуҗаның ишәге диләр. Шуңа күрә син килдең икән бу залга чыгышыңны ясарга, значит, син аларның законнары буенча яшисең һәм эшлисең, эшләргә тиешсең. Хәзер инде интернет заманы. Договорларны, андый сөйләшүләрне, килешүләрне бөтенесен дә барып тормыйча гына интернеттан решать итеп, төзеп куярга була. Ул элек кенә бер договорны төзү өчен, афишаларны илтү өчен кешенең администраторлары әллә кайларга кадәр чыгып китәләр иде. Ә хәзер, пожалуйста, интернет. Анда инде ул төзелмәгән, бу тоже закон бозу. Ул төзелергә тиеш. До концерта. После концерта түгел, беркайчан да. До концерта. Ә өч көн каласың икән, син анда әле, син килмәгәнең өчен анда кемдер килмәде икән, кемдер нормальный чыгыш ясамады икән, син аның өчен, җырчы аның өчен тоже җавап бирә. Аннан соң, менә мин аны теге Ничек дип әйтим инде, гомумән, менә әгәр дә мин культура министрлыгына минем тоже тәкъдимем бар. Шундый зур дворецларда, Дом культуралар бит инде районныкылар, алар тоже үзенең районның, шәһәрнең зур дворецлар дип атала. Аларның үзләренең гомуми бер ставкалары булырга тиеш дип саныйм менә мин. Күпме генә сөйләшсәң дә, например, куелган бер ставка. Менә ул Арча да бар иде бервакыт, Арча районында. Арчыр шәхәрендә инде. Унике мең. Хәзер ничектер анда, соңгы вакытта белмим. Син шул унике меңне түли аласың икән, арендаңны, и тагын анда обслугага түли аласың икән, син керәсең бу залга. Әгәр дә син моны түли алмыйсың икән, син инде, пожалуйста, авылларга чыгып китәсең. Авылларда аренда да алмаска могытлар, анда әзрәк тә булырга может. Менә заллар тутырып җыйган артистларга, Зал тутырып җыйган артистларга процент мәсьәләсе ул авыррак бирелә. Ә шушы авыррак бирелмәс өчен менә куелса бер установленный цена, бөтен кешегә дә бер тигез. Мин моны ни өчен дип әйтәм, залны тутыру өчен, эшләү өчен, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә тарафыннан иң башта синең талантың һәм моңың, тавышың, халыкның сине яратуың кирәк. Аннан соң китә бит аның тагын әле башкалары. Син бер-ике ел йөри аласың шушының белән. Сине халык ярата, Аллаһ Тәгалә биргән сиңа, шушы шушы сиңа Ходай биргән белән бер-ике ел йөрисең, ә өченче елга инде син халыкка яңалык бирү өчен, син ут алырга тиеш, син светодиодный экран алырга тиеш, син анда декорацияләр ясарга тиеш, син анда киемнәр үзгәртергә тиеш, син анда яхшырак җырлар тупларга тиеш. Җырчы шушыларны туплый, туплый, туплый, ул бит аңа күпме акча тыга. И килә дәгем, шушы ук дворецка тагын ул җигерме процент, җигерме биш процент җирләр бар, шуның кадәр процентыңны калдырып чыгып китәргә тиешсең. Менә бит Мәскәүләрдә, зур шәһәрләрдә алай түгел, анда установленный бәя. Син түли аласың икән, илле мең, биш йөз меңеңне, биш йөз илле мең, дүрт йөз илле мең, ике йөз илле меңлек заллар бар. Кайсын түли аласың, син шул залга кереп җырлыйсың. Процент юк инде анда. Анда процент юк.
Анда куелган бер бәя. Әгәр дә безнең шушы ук э, районный һәм шәһәр үзебезнең э, дворецларда дип әйтим инде, культура йортларында тоже шушындый куелган бәя булса, ул җырчылар арасында дагын, шушы ук директорлар арасында дагын э, ниндидер аңлашылмаучанлык килтереп чыгармас иде. Чөнки бит ул җырчы да саный башлый. Менә мин, ди, администраторыма бирәм, ди. Менә мин, ди, хәзер, ди, машинама түлим, ди. Менә мин, ди, ут алдым килдем, ди. Менә мин алып килдем экран, ди, бөтенесен түлим, ди. И еще әле миңа монда, ди, менә анда, ди, методистмы инде ул анда, Дом культуры директоры буламы, миңа ничәп әле каршы әйтә. Мин бит әле шушы дворец өчен унбиш процент калдырам, ди. Миннән артта кергән кеше, мин, ди, полный зал җыйдым, ди. Миннән артта кергән кеше, ну, менә җыйды утыз кеше, илле кеше. Ә ул да унбиш процентны бирә дәген, ул бирә инде, естественно, анда бер мең биш йөз. Менә бу дөрес түгел дип саныйм мин. Шушы менә мондый стычкалар да килеп чыкмас иде дип уйлыйм мин. Шушы Радик Юльякшин белән Кукмара директоры Алмаз Мостафинның дагын икесенең арасында чыккан низаг, Минем иманым камил шул акча арасында, акча аркасында чыккан. Әлбәттә инде монда моральный, аның гафу үтенергә, гафу үтендерергә теләве дә бар. Чөнки директорның монда хезмәткәрләре, аның хезмәткәрләрен бит тоже яклыйсы килә директорның. Менә бүген бит ул җырчы килде дә китте, ә бу хезмәткәрләр белән аның белән әле еллар буе эшлисе бар, никадәр мероприятиеләр ясыйсы бар. Беренче очракта мин шул акча мәсьәләсе дим, икенче очракта монда инде моральный аның ирлек ирлек менә защитага басуы тора дип уйлыйм мин. Ә инде менә пиар ясыйм дип, кемнеңдер эшен, кемнеңдер гаиләсен син куркыныч астына куйдың икән, кемнеңдер эшсез калдырырга җыенасың икән, бусы инде бик начар әйбер. Бу минем фикер.